ɛne ɛsɛ ɛnyɛ ade na baa wie sɛ sɛ wei fura sɛ deɛ yɛ nka bio mo bɛyɛ bi ɔmo nyɛ wa obi gyina ne yɛ twa na ɔhwɛ no yes yɛ twa bɛ twa ɔmo da fam no ɛyɛ wɔn ti bi kura bɛ bi mu ɛnyɛ ɛnyɛ ɛwɔ fi si wɔ wɔ wɔ wɔ yɛn mu yɛn yɛn kasa nkyerɛ rɛfiri bi mo bɛyɛ bi ɔmo de ɔmo nyɛ yɛn ko pɔn hɔ o sɛ sɛ ma hun sɛ ɛkasa kyerɛ no ɔpɛnfɔ ɛkasa kyerɛ no ɔtie nti ama bibi yɛ kɔ yie.

Nations ne other teams no gya ɛyɛ white foɔ gya ne asɔɔba nti wo a wobɛtwa yɛ anan mu biara no woyɛ dɛn yɛ gya no bɛhyew ɛɛ yɛ ba ɛbronfoɔ team biara sɛ yɛde wɔbɔbɔ under floodlight ɛwɔ baba yara ha a wɔn ɛgye bɛɛ six and five goals ɛnɛ kora deɛ wɔn tiri yɛ wɔn yes because woyɛ first half na na ɛsɛ yɛ bury wɔn korakorakorakora. Enti wɔn ti na wɔn nya didii mu. Enti tu no deɛ, na ɛsɛ yɛ deɛ yɛwɔ gyidie wɔ anidasoɔ sɛ kwan biara so no, yɛbɛhyɛ wɔn pa ara ɛnɛ da yi. Akyiri yɛ sɛ wɔn nyaa two goals pɛ. Nti ɛbɛboaa wɔn. Kanyɛ saa nka wɔn ara bɛhu sɛ yes, agya no rehye wɔn. Wo nso deɛ yɛka sɛ referee bi abɔ wo a, sɛbe sɛbe yɛka sɛ referee abɔn a adan ni referee wabɔn kyɛ wɔ biara even catch them young no ɛɛ eh, referee fɔ nketewa no a yɛtete wɔn wɔn kora handle bɔɔl sei sɛ obi a wofura woyɛ senior referee wɔde referee akyɛ na sɛ ɔbɛ handle bɔɔl wei paa sɛbe sɛbe sɛ nyɛ ha na ɛyɛ kuro kɛseɛ mu ɛna ɛyɛ kura bi ase a sɛbe o wokɔ handle bɔɔl wei a bia wɔn de wɔn nsa keka hɔ a yɛsi bia tim no anaa kuromɔfoɔ nyɛ na wɔahwɛ nyame anim handle bɔɔ wɔ yi a as a professional referee referee paa handle bɔɔ wɔ yi a o oh, ɛsɛ wɔn twa ne din mu efiri referee association mu yi na bi efiri referee association mu koraa wɔnyɛ referee baako koraa dabi yee bɔɔl no a ne wɔn handle no mi nim. sɛ ohunu ade kɔkɔɔ a na sɛ n'ani so biri no o sɛ yɛde yɛ o na wɔahwɛ bɔɔl kora abɛta mu a last minute obi akɔtwa ne firi akyire wɔanhwɛ sɛ ayi yɛ kora anim sɛ wɔbɛgye fa no asa ama nnipa no yɛre kaade bi mpo na ɔayɛ play on. Ntsi sɛ bi a sɔn sɛ bi ebu sɛ wo nuabi no no a, anaa w'adamfo bi no anaa obi bi na ɔbɔ tsim no a, nna roafi bi yie sei a, kɔ na bɛyɛ ne dɛ. Ɔkɔ fie a ɔnkɔhwɛ clip no, ɔsɛ ɔyɛ referee a, ɔkɔ a ɔnkɔhwɛ nyimguase a wogu no ho wɔ Vavae araa no. Na Sabi, sesei no yɛtu yɛn funtra. Ɛnkɔɔ no, ɔbɛgye bi awia ansa na wakɔ. Oh, hundred percent. Ɔboro so koraa. Wohwɛ yɛ striking a ɛyi a. Oh, Nike ɔbaa Ghana, boots sɛn na wahyɛ? Paa, yɛhwɛ, mese yɛhwɛ Ghana ha a, striking a ɛyi no, ɛyi, about eighteen clubs na ɛbɔ bɔɔl no. Hwan na abɛtumi de no akɔmpɛ abɛtra mo a? Enti me kɔɔ hyɛs goal no wieɛ no, na meteam koraa sɛ coach no nsesa no. na ɔnkɔgye n'ahome because wobɛyɛ saa na weinom a sɛdeɛ ɛgu sɛ ɔmo yɛ sɔw woafifiri aboa wɔn mo ama wɔn agye league akɔgye animguaseɛ sei ɛbɛpira no because sɛ wɔn agye animguaseɛ nti wɔn mpɛ sɛ yɛsɛ bɛkɔ bi na ɛnɛ no a yɛ boys no yɛ well determined wɔn bɔ aggressive ball wɔn determined sɛ sɛ biribiara yɛ adwuma nɛ Enti yɛde aseda bɛma yɛ boys no wɔn ayɛ adeɛ paa. ɔnyame aduru bi abɛkɔ mefa fidie so na ɛme na wase ne nyade ano na memmɔ ɔmaba so memmɔ me mmeranteɛ no aba so because from go go goalkeeper ɛtuo mu nyinaa baabiaa nyame hyira mo ɛnɛ ɛmɔ ne bɔ no a ɔmabɔ deɛ ma yɛ nyame hyira mo paa na deɛ ɛtɔ so mu yɛbɛsrɛ woyɛ yɛ obi akuma ase asante kɔsɔ sɔpɔta ɛnsɛ sɛ wogyina fie sɛ wo se wobɛ sɔpɔto kɔtɔkɔ ɛna wobɛ sɔpɔto bia ɛnsɛ sɛ wogya ɛkwan mu ɛba sɛ mmoa nti sɛ wote fie ne alusu a woyɛ sɔpɔta a wobɛti aka ho asɛm nti yɛbɛserɛ sɛdeɛ wokɔ na aburokyerɛ a wɔn sɔpɔto deɛ na ɛfɛ kɛkɛ wɔn lusu ɔbae sɔpɔta sere ba ɛbɛtaa yɛ tim akyi ba ɛbɛserɛ Adesrɛdeɛ ɛne yɛsrɛ yɛ supporters sɛ ma mo nyiyɛ mu moma star yɛ ti na yɛnim sɛ mpanifoɔ yi sɛ team no ɛyɛ nkakraadeɛ ne sɛ wɔn no mo bɔɛ no na wɔ soro nti wɔn ayɛ adeɛ wɔn ayɛ adeɛ paa ɔpɛni kɛse me ya ya ɛyɛ ya me mpɛsɛ mɛka wura firi asɛm mɛtuo ya me mpɛsɛ mɛka wura firi asɛm bɛn na wura firi na ɔbɛdi ɛma akyi ne wopɛ wura firi a wɔbɔ paa ɛyɛ saa wura firi wɔbɔ papapapapa ne menka refiri asɛm bɛnɛ wonim sɛ refiri wei sɛ mabɛta mu apira a ɛyɛ sɛ refiri wei ne menka refiri asɛm bɛnɛ meseɛ nɛ refiri no wɔbɔ papa wopɛ obi a ne wɔbɔ wɔdi refiri wɔbɔ paa ɛnɛ sɛ refiri wɔnyɛ deɛ Ada. Abla sɛ mabɛta mu a na na mu ebu ya sɛ yɛ wɛfuwe ɛna ama ne nneɛma bu so ɔde aseɛ yɛ bɛ srɛ ne yɛ me mpɛ wɛfiri ase ba ne wɛfiri no yɛ srɛ wo mo pɛ sɛ yɛ yɛ yɛ gana pimire ne bi tu mpɔn a ɛyɛ mo wɛfiri so o ebi ko yɛ wɔn so ɛnko yɛ gyina mo so. Moyɛ sɛ a mohwete wɔn. Ɛba sɛ mmoayɛ serɛ wo afi. Monyɛ no yie. Mefa nto nkyɛn abrankɛse Nyame adoma me nda do do ɔtɛtɛ soɔ sɛ bio yɛbɛsrɛ yɛ supporters mom yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛnkɔ taa wɔn akyi mese ɛyɛ deɛ bɛsɛ sɛ wɔn match biara ne tɛtɛsi adi wuram dɔtɛtɛ ɔne Because for for for season yie, wɔn ni ɛbɔ ntawee, wɔn asɛ sɛ yɛkyɛ yɛ kwati yɛ ho wɔ abran kɛse nti bra yɛkɔ dɔkyekyɛ mmemmenda yɛkɔ sɛ wɔn bi.
nti sɛ biribi ankɔ yi a ɛyɛ nya abotire ma mimi sɛ menkɔ radio so nkɔ kasa ntia team no because yɛammɔ yɛn ho mmɔden koraa still ɛwɔ sɛ yɛtumi adɛ Etumi ma players no hope nipa bɔɔl deɛ kɔhwɛ this season bɔɔl na mmeranteɛ bɔɔl ɔmo abrɛ ne yɛ kɔ ha ne yɛ ba ha ne yɛ fa ha ne yɛ kɔ ha tɔn deɛ bɛ srɛ supporters na wi na ɛba yɛ fún sɛ ebi a ɛkɔ so kamakama nka ɔmo no kora ɔmo ɔmo pɛ sika no kora sɛ ɔmo bɛ wi na ɔmo ayɛ deɛ ɔmo pɛ wi ne bonus na ɔmo sika baasa ɔmo lusu ba ayɛ na yɛ adi abotire ama ɔmo. ti ɔdɔ sɛm na obi ano gold star deɛ sɛdeɛ na wɔsi ɛdɔ saa de teɛ bɔɔl de saa de o sɛ ɛbɛduru baabi nso so wɔn ahwɛ na wɔn so wɔn san so ayɛ dɛ aba sii so nti deɛ ɛka no sɛ wɔn nya abotire ne yɛmfa ma players no because bɔɔl deɛ loose win draw nti sɛ loose ba wɔ afa a wɔanya abotire ama players no sɛ draw ba wɔ afa no wɔanya abotire ama no win ba no na wɔn ani agye nti ɛbɛsrɛ sɛ ɛyɛ na wɔn nya abotire ama players no ɛbɛma no fifty percent. wokyɛ mu mmienu ama no ah. wanyɛ adeɛ koraa fifty no koraa mede ama no koraa do wanyɛ adeɛ koraa na de wɔyɛ dɛ ah because to hwɛ bɔɔl a na ɔdi yɛ bɔɔl no fisi ne dɔɔso dodo bɔɔl na ɔdi no asɛ ɔdi agesi yɛ sɛ ɔpɛ sɛ nkurɔfoɔ no na ɛte ka ɔsɛ de adɔ mente aseɛ tɔ wanyɛ adeɛ koraa ɛnɛ dɔ wanyɛ adeɛ koraa mɛhyɛ kɔ matena yɛ no so de ɛne gye ɛso akyɛ ɔwɔ

Agya Ize, wobɛka sɛ yɛ ahohoɔ koraa ana ɛyɛ dɛn ɛfiri ha na ɛkɔ nti ɛbɛsɛ supporters sɛ ɔmoma yɛnkɔ ɛ numbers na ɛnkɔ supporto mmerante na mmerante no sɛ ɔmo hu yɛ a ɛna ɔmo na ɛgye so ti saturday na obi antena fie ɔmoma yɛnkɔ na ɛnkɔ supporto na mmerante no ɔmɛtuma no yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔda mu a asɛ wapra ate mbɔ mpaeɛ ma no sɛ ɛbɛyɛ bɛduru hɔ na watɔ